Эппэр ийэ үүтүн кытта иммит эбит быһыыта, кустук өҥнөөх кымыс сыттаах сахам мандар саҥата. Үтүө күннэн Чурапчыбыт нэһилиэгин олохтоохторо эһиги бүгүн республикабыт үрдүнэн тыл күнүгэр аналлаах туругур интеллектуальнай оонньуу биэриитин көрөҕүт. Бүгүн биһиэхэ студияҕа ыалдьыттыы кэллилэр. Саргылана Флегонтова, Чурапчытааҕы киин библиотека специалиһа, таҥас ытыстыаһа. Ону тэҥэ кинилиин кэллэ Сахалена Үчүгэева, эмиэ киин библиотека эдэр кэскиллээх специалиһа. Саввин аатынан улуустааҕы история уонна этнография музейыттан биһиэхэ кэллэ Василена Мохначевская уонна ветеринарнай управление специалиһа Семен Евграфов уонна Петр Решетников аатынан Чурапчытааҕы народнай театр режиссера Сарел Сивцев оонньуубут хаамыта маннык барыаҕа биһи кыттааччыларбытын икки хамаандаҕа араардыбыт жребий тугунан онна бир хамандаҕа үс киһи бар буолла бир хаманда икки киһи бар буола кэкке причинэнен онньубут боллаана биэс этаптаах онна билигин биһиги тутатына хамаандаларбыт ааттарын суолларын ыйытыахпыт онна бастыгы этаппытын сагалыахпыт чара бастыгы хаманда эһиги болоргут буолу баһаалыста хамандаҕа атаатын билиһиннерин

хаартыскалары таххыаҕа ону аатын суолун биһиэхэ этэн биэриэхтээххит бастакы нөмэрдээх хамаандаҕа бастакы хаартыска барда баһаста экрандиги көрөбүт
Василий Семенович Яковлев Далан саамай сөп истэһэн билэхтээн кэбиһиэххин иккис хамаандаҕа иккис хаартыска

Аниподис Иванович Сафронов-Алампа эһигин игитигэр алтыс ньэмэрдээх Николай Егорович Мординов Николай Мординов Амма Аччыгыйа саамай сээп салхыы баран иһэбит Николай Якутскай Аха, Николай Золотарев, Николай Якутскай, саамай сеп. Это сбык тыһан билек кирбитим нуапы бэйэ-бэйэбитигэр халхы ахсыс ньэмердээх.

Семен Данилов, аһа, Семен Петрович Данилов эһигинигитигэр саамай сээп он иккис
Серафим Кулачиков Эллэй эһигинигитигэр хамаандаларбыт барытын таайдылар билигин бүтэһик икки боппуруос хаалла дьэрэ он үһүс Василий Соловьев, Болот Боотур уонна дьэ бүтэһик хаацкабыт иккис нөмөрдөөх хамаандаҕа
Ага, Васильев, Васильев Борогонскай, Сергей Степанович. Ага, саамай сөп. Хамаандаларбыт барытын таайдылар, иккиэн таҥ хэттэ-хэттэҕэ баалы ыллылар. Хас биирдии вопрос, сөп вопрос иһин биирдии баал хомуйан иһэллэр. Чего ты тут атына иккис этапытыгар киирэбит? Биһиги хамаандаларбыт тэҥ тэҥҥэ ахсааҥҥа баран иһэллэр хэттэ-һэттэҕэ. Ол курдук биһиги билигин тутатына иккис этаппытын саҕалыыбыт. Иккис этаппыт өс хоһоонун ситэрэн биэрии диэн. Бастакы боппуруос өрөгөй хамаандаҕа барда. Дойду туох эрэ диэн уонна алаас ааттаах. Дойду м алаас ааттаах. Иккис хамаанда эмиэ таах олорбоппут, толкуйдуу олоробут, баҕар, бу боппуруос эйиэхэ кутан тиийэн кэлиэҕэ дии. Оччо кинилэр тутамына бал сүүйэн ылыахтарын сөп. Дойду алаас ааттаах. Отам, аайық, аауд, бескидер аауд, бір, екі, Үс, төрт, биэс. Суох, кыратык сыстын. Дьара иккис хамаанда эппит бар дуо? Аха. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах. Аха. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах диэн саамай сөп. Эһиги баалгын иккис хамаандаҕа көтөн тиийдэ. Дьара иккис хамаанда эһигиттэн ыйытабын. Киһи тыла сэттээх, киһи тыла Эсибиде. Киһи тыла сэттээх, киһи тыла биир тыл. Şimdi токуйдубут. Беске дере ағалын. Киһи тыла сэттээх, киһи тыла биир Iki, үс, төрт, биэс элчэ, иккис хамаанда эмтээх диэн бэйэлэрин увереннай вопростарын биэрдилэр. Олларын хомойох иһин сыыга. хамаанда боппуруоһа бастыҥы хамаанда көтөн тиийэн кэллэ, онно бастыҥы хамаанда эһиэхэ эппиэт баар дуо? Киһи тыла сэттээх, киһи тыла Сүлүһүннээх саамай сөп. Аха. Доҕоттордоохтарым бэлэхтээн биэхэй. Иккиэн бэйэҕит кутура туру боппуруоскутун эппиэттээҥҥит баал сүүйдүгүт. Чэрэ үһүс эһигиттэн ыйытам дии. Үһүс өс хоһооно. Норуот күүһэ Көмөл күһэ.
саамай сөп тутатына эппиэттээтэ. Аха. Э, Иккис нүмердэ хамаандаттан ыйытабын. Төрөөбүт дойду Туох эрэ диэн онно бар дьон сыанабыллаах. Төрөөбүт дойду на-на-на бар дьон сыанабыллаах. Аха иккис хамаанда толкуйдуур, наһачыдык бэл икки да үллэстэллэр ина. Төрөөбүт дойду бар дьон сыанабыллаах Биэскэ диэри ааҕабын биир ахтылҕаннаах тиийдик да аха иккис нүөмэрдээх хамаанда биһиэхэ ахтылҕаннаах тин эппиэтээттэ ол аата билигин болҕойон истэрбит сэптээх эппиэтин Төрөөбүт дойду ахтылҕаннаах, бар дьон сыанабыллаах саамай сөп, наһаа. Дьэрэ бэһис өс хоһоммут бастакы нүөмэрдээх хамаандаҕа бэриллэр үчүгэй майгын туох эрэ туох эрэ кэриэтэ. Икки тыл көппүппүн наһы Үчүгэй майгын на-на-на-на кэриэтэ. Бастакы ньүмэрдээх хамаанда бэкетатыгар ырытыһаллар. Аха, эдэрдэр эдэрдэр курдук. Нет? Аха. Спасибо, хатылыыбын. Үчүгэй майгын на-на-на-на кэриэтэ. Сөрүүн сүөгэй кэриэтэ.
Вы уверены, да?
Аха, хомойох иһин сыыһа. Эһиги боппуруоскут бу иккис нөмірде хамаандаға көтөн кэлле. Эһиға эппиет бар ду? Аха, терестебит? Вот самый сеп, үчүгэй майгын көтөр кынатын кэриэтэ диэн. Аха, бал ыллылар. Жара онна алтыс үс хоһооно барда. Үтүө тыл буолар. Үрдээх судургу өс хоһооно. Аха. буолар. сүрдээх олох хата диэн баарга үтүө тыл буолар туохтаах буолар диэн мадах туох буолар диэн боппуруоска эппитир тәрбиэскэ дирэ ааҕабыт биир икки үс бастыҥ ньимэрдэ хамаанда токуйдуу олорун түөн чэрэ бүтэһикпин аахабын өйтүө тыл м буолар Хомойуох иһин сыаха
эһиги боппуруоска бастакы нөмөрдөөх хамаандаҕа көтөн кэллэ уонна үтүө тыл туох буолар эбит дьэрэ? Үтүө тыл эппит бар дуо? Билигин маны эппиэтин таайбатахытынан да эппиэтин эттэхпинэ ой сиэ диэ дэрэ Ити тыл м буолар туох эрэ буолар сэрэбиэскэ диэри ааҕабыт биир икки аха хомойуох иһин хайаҕыт даҕаны таайбата бу былаан бу өс хоһооно үтүө тыл дьол буолар диэн

Мин толкоппут итиннэ иккис нөмердээх хамаанда толкуйдуу олорорбут аха наһыл ханнык хаҥарман иһиллэн хааллы Тойук курдук. ырыа курдук ыпсар тойук курдук Чэрбиэски дире ааҕабыт Тойса диэн толкуйдаан биир биэски дире ааҕабын Икки ырыа курдук ыпсар, тойук курдук үс, түөрт, түөрт аҥаар эппиэт суох диэтилэр эһиги боппуруоскутутатына көтөн тиийдэ эһиэхэ эппиэт баар дуо Ырыа курдук ыпсар, тойук курдук тупсар саамай сэр. Аһа. Сэргэн араас кытары дьэ маммын балахтар. Тохтар. Тойсар диэбитэ. Топсар диэн топсар диэлмэһэ просто. Аха.
Вот баалылылар чэрэ халҕыы ахсыс эдэртэн эйэтин кырдьаҕастан

Аха бу иккис нөмөрдөөх хамаанда үрдэҕин чугаһатан баран атыҥҥа халыйан хаалла. Атын өттүгэр халыйан хаалла.
Туохтаах хөптөөх амматын эндиэ күндүктөр.
Сэрэбиэскэ диэри ааҕабыт. Биир, икки, үс, Дээд Аматын диэн биир тылын эрэбит баҕара. биэс икки тыл көттө диэбитимди
Тоҕара аматын диэн туох тугай тугай Тара хомойох иһин сыыһа бу эһиги сүрдээх чугаһаппыккытын билигин ситиэххит эдэртэн эйэтин кырдьаҕастан алгыһын ыл алгыһын тахайаҕа тааны таайбата билигин тохсус Эйигиттэн ыйытабын дии. тыл суох. Үсэр тылтан турар өс хоһоон. Тыл суох. Биир эрэ тыл көппүт манна. Тыл. Тыл суох.

Оһох хомойуох иһин таайбатыгыт. Эһиги боппуруоскут иккис нүмердэ хамаанда көтөн тиийдэ иккис нүмердэ хамаанда эппиэтин бэлэмнээбит баҕалаах дьара истэбит. Эһиги эһиги миник кэнэтэнэ.
Тыл? Тыл?
Суох.

Түүн биэсчэр күн Дьэ, хомойуох иһин таарбатыгыт эрдэ Аһаа, дьара эстэбит бары болҕойон Бу сүрдээх чугаһаппыккыт эптээһиги Тыл сүһүөҕэ суох диэн Аһаа Уҥуоҕа диэн хайаам истигиттин Аһаа Аһаа кып-кыранан тиийбэтигит сүһүөҕэ диэҥҥэ Дьара салҕыы эһигиттэн ыйытабын Суруллубут вот аһа саамай сөп тутатын эппиэттээтилэр иккис нөмірдэ хамаанда салҕыы бастакы нөмірдэ хамаанда эппиэттиир бар дьон тыла ох санаата биир тыл көппүт бар дьон тыла ох санаата Иккис номердаах хамаанда эмиэ эппиэтин токкуйдуу олорор. Бар дьон тыла ох, санаата Күндү көрөөччүлэрбит эһиги бит инньэ биһиги кытта тэҥҥэ оонньоһо олорун, бэйэҕит өйгүтүн санааҕытын бэрээдиктээн, толкуйдаан сааһылаан биэрэҥҥит биһиги кытта тэҥҥэ күрэхтэһин. Баҕар эһиги кыайыахтыт. Бар дьон тыла ох. Бар дьон тыла ох, санаата мм. Чэрэбиэскэ диэри ааҕабыт. Манна күнүөбэрдэ хаманда эппиэтин. Bir, iki, üç, Түүт.
Торох
Биэс. Ох. Чэрэ, эһиги вопроска иккис хамаанда көтөн тиийэн кэллэ, онда эһиэхэ оппиэт баар дуо? Аха, хатылыыбын. Бар дьон тыла ох, санаата. Беске дьэрэ ааҕабын, дьэрэ токуйду түүһүн. Биир, икки, үс, түөрт, сэрэ, эппит, биэс. Эппиппит үһү, байҕал диэтиктэр. Хомойуох иһин хайаатан эппиэттээбэтэ сэпкэ, ол курдук болҕойон истэбит, маннык өсхоһоон эбит. Бар дьон тыла ох, санаата батас.

Битлкөппүт манна дьахтар таҥаһынан сылгы Чара токуйдугут. Иккис номерда хаманда. Дьахтар таҥаһынан сылгы. Биэски тирэ аҕабыт. Биир.

Түүн биэс миигин болҕойон истибит уонна эппиэт биэрэргэ бэлэммит. Дьахтар таҥаһынан сылгы Суох, хомойуох иһин. Инник буолбатах. Эһиги боппуруоскут бастакы ньүмэрдэ хамаандага көтөн тиийэн кэллэ. Дьахтар таҥаһынан сылгы

Биэс сиэлинэн диэтилэр һэп хомойуох иһин хайаҕын таана һэпкэ эппиэттээбэтэ эн һэпкэ эппиэттии олороҕун онно эппиэккин отуру хайаабатын защиталаабатын аһаа сыатынан диэн һэ аһаа дьахтар таҥаһынан сылгы сыатынан диэн Жара он үһүс вопроска тиийэн кэллэ манныгы ньүбэдэх хамаандаҕа Икки куобаҕы тэҥҥэ эккэрэтимэ иккиэннэриттэн Аха, саамай сээп. Чэрэ, салгыы баран иһэбит иккис нүөмэрдэ хамаанда эппиэттиир. Көтөр өҥүнэн киһи өйүнэн саамай сээп. Аха. Манна икки нүөмэрдэ хамаанда эппиэттиир. Көбүөхтүүрүн аанньа күөх. М, ха?

Вот, салҕыы барабыт, ытыспыттыһан таһаанабыт, умулаппыт, уонна уон алтыс өс хоһоону буолла, отонноотоххо, саамай сэп, аха. Эһиэхэн кэмиэ. Уон эттис сол сурахтаах артык

Манна кини нөмэрдээх хамаанда толкуйдуур. Иккис нөмэрдээх хамаанда эппиэтин уже бэлэмнээбит баһылах. Чэрэ суол сурахтаах артык Серебейский диэри ааҕабыт биир Ага. Битэ кэпиккитэ? Ага. Тортаах диэбитин сол сурахтаах аартык алгыстаах диэтилэр. Хомойуох иһин сыыһа эһиэхэ көтөн тиийэн кэллэ уонна эппиэт барда аргыстаахтар. Ата эми алгыстаах аргыс диэ. Со Тоже. Сыыһа сыыһа сыыһа һэ. Болҕайын истин эрэ билигин Ааҕан иитиннэриэм суол сурахтаах аартык ааттаах. Истибитим китте. Аха. Аха. Ону курдук дии. Чэрэ уон ахсыс. Сүгэ түһүөр дылы дүлүҥ сынньанар саамай сэп. Эйиэхэ эһиттэн иитэбин. Атас туһугар атах саамай сэп уонна бүтэһик өс хоһоммут саха буолан сандар, киһи буолан

Саха буолан сандаар киһи буола Кис номердаах хамаанда биэскэ диэри ааҥабын биир икки үс төрт биэс терапевт бар дуо иккис номердаах хамаанда Саха буолан Сандар киһи буолан Таре бүтэһик өс хоһо Аха Жарэ аха хомойох эн иккис нөмөрдө команда вопроһа манныгы нөмөрдө команда көтө диэн кэллон наһыха пет парто Саха буолан Сандар киһи буолан
Аһа, туох да? Бүтэһик да? Аһа, аһа. Икки хамаанда иккиэн үрдэҕинэ чугаһаттыгыт һэп, уонна эмиэ кыратык кыратык биир-икки вагонан саха буолан сардаах, киһи буолан килбэй диэн. Эн хаҥаланаппытыҥ диэн, ини диэбитин аһаамаарын. Уотчара маны курдук икки сатааппытын түмүктээтибит. Аа, кылбай диэбитим. Бу курдук икки сатааппытын түмүктээтибит. Ол курдук иккис нүөмэрдээх хамаандаҕа биһи тоҕус балл, бастакы нүөмэрдээх хамаандаҕа түөрт балл бэҕэбитинэн артыыстыбыт, быстыһыммэттиибитин умнубаппыт. Уонна тутатына үһүс этаппытыгар киирэбит. Ол курдук үһүс этаппыт хоруйдарга эппиэттээ диэн сөп. Хоруйга эппиэттээхтэрин иннинэ кинилэр хамаандаттан биир киһи кэлэн бу звоногу баттыы охсуохтаах уонна ол кэннэ биирдэ эппиэтин биэрэр. Эппиэтин сыыһа биэрдэҕинэ баал атын хамаандаҕа көтөн тиийбэт, боппуруос атын хамаандаҕа көтөн тиийбэт.

Бу куолаҕай? Аха. Чара чордан, аха. Саамай сабыдыстыһымҥа түмүнэн уоппут. Аха. Чара иккис. Иккис вопросту болҕайын истэбит. Пекарскай тылдьытын бастыгы тахсыыта. Хасыллахха.

Тус туһунан тыллар туох диэн буоларый? Биирдэ. Биирдэ кэтиллэр кырман тус туһунан тыллар.
Биирдэ аммоним. Аха, саамай сэр амонимнар диэн. Аха, биир баал барда. Чэрэ төрдүс вопрос. Болмайын истэбит. Тылы таба суруйуу үөрэҕин термине. Тылы таба суруйуу тоқ диэсэлэрэ? Тылы таба суруйуу үөрэҕин термине.
Тылы таба суруйуу үөрэҕин тиэрминэ.
Ити вопрос көтөн кэлбэт. Сарасарыл банныгынан баттаата. Бастыгы ньүөрдэ хамаанда эппиэтирин кэтэһэбит.
Үөрэҕин да именно.
Тылы таба суруйуу үөрэҕин тиэрминэ.
Термин терминология Чэрэ, эппиэт барда. Багдагдыын эбэрдэр хамаанда эппиэттиир. Чэрэ, биэски дьэри аҕалын. Чугаһатаҕыт аһа. Биир, икки,
үс,
төрт.
Дулҕайын сир эмиэ бопросынан сибирдэ бүтэһиҥпин ыйытабын хэтэ. Тылы таба суруйуу үөрэҕин тиэрминэ.

Утары суолталаах тыллар. Антоним!
Аха, саамай сары сары түргэн эбэт буолан раз эппит биэрдэ. Салгыы баран иһэбит алтыс вопроспут тиийэн кэллэ. Эргимтэ диэн тыл олоҕо. Эдэргитэ корень слова. Эрги, эрги. Ага, саамай сэ. Сарыл сөпкө эппиэтээтэ. Аха, балаанылынна, окурдук хэттис ыйтыыбыт. Тылы таба саҥарыы үөрэҕин тиэрминэ. Таба саҥарыы. Тылы таба саҥарыы үөрэҕин тиэрминэ. Тылы таба саҥарыы.
Аһаа,
наһаргата кудүү олорор аһа.
Оһо.
Чара, биэскэ диэри ааҕабыт.
Аһаа, эһиэхэ көтөн тиийэн кэлбэт. Эсэ биирдэ. Тылы таба саҥарыы үөрэҕин тиэрминэ. Тылы таба саҥарый.
Бу баарын ыйыппытым диэн таба суруйуу диэн ыйыппытым. Онто билин аны таба саҥарыы диэн ыйдабын. Чара иккис номердаах хамаанда Барын ыйыппытым, таба, таба суруйуу диэбитим. Онто билин таба саҥарыы. Чара биэски диэри ааҕабын токуйдубут. Биир,
икки, үс, төрүт, биэс фонетикаҕа тохтоотубута аха хомойох иһин сыыһа орфоэпия орфография на орфоэпия диэн эн билэр этин дьэрэ болҕойон истэбит ахсыс ыйытыыбыт тыл

Бу курдук дьээбиһи үһүс этаппытын түмүктээтибит уонна маннайгы нүмердэх хамаанда үс балл ылла, иккис нүмердээх хамаанда түөрт үс балл ылла. Тэҥ-тэҥҥэ балл ыллылар. Ытыстык тыһын бэлэхтиирбит умнуохпут бэйэни өйөтүгэр уонна билигин тутатына төрдүс этаппытыгар киирэбит. Төрдүс этаппытыгар болҕомтобут барыта экрааҥҥа. Билигин экрааҥҥа эһиэхэ картинкалар тахыахтара үһү. Судургутук эттэхпинэ буоллаҕына Ис картинкатаххар, эһи буоллааны ол картинкалары туох хибээстиирин биир уопсай тылы булан ылыахтааххын. Биллэн биэрэн дими. Хоох нөмөрдээх команда экраны болҕойон көрөр, онна эппиэт биэрэргэ бэлэмнэнэр. Аны икки тылтан турар. туох ойууламмытын көрүөххэйин эрэ биһиги бу Чурупчу улууһун гербэтэ дии ол кэннэ ол олимпийскай мэдээллэр аха уонна алаас туох ассоциацията калеримантан эһиэхэ биэс уонна алта

Чурупчу киэрбэтэ, Чурупчу алааһа, ол Чурупчу спортсменнара диэн буолбута дьэ. Манныгы ньэмэрдээх хамаанда толкуйдуур. Иккис ньэмэрдээх хамаанда аһаа номнуо таайбыт. Баал ылыахтарын баҕараллар, көрдүү олороллор.

Иккис туохпут иккис ньимэрдээх хамаандаҕа чэрэ биһиэхэ көстөр Амма өрүс устаһытара Кыыс Амма ол Хардаана сибэкки буолбут кырачаан баай кыыс туруорунна Амма диэн границаҕа турар туох баалаах дии Амма диэтэххинэ туох ассоциациятыгын эрий

Амма дедэххын туох ассоциация кэлэрбитин? Сардаана диэтилэр һэ? Амма диэтэхэ кырдьык Сардаана диэн ассоциация кэлэр диэ кыыс Амма вот кытылыгар бүтүннүү аһаа аһаа дьэдьэн диэн хайа көрдүгүт туруоран көрдүгүт да аха саамай сабаал ыллыгыт аха спектаклах тигбитин умаппыт онна жара магнайгын немердак командаға Баастаба хомтай экраҥҥа. Дэрэ? Аха. Хасты это хасты. Дэрэ, эппиэттииргэ бэлэммин. Хасты. Хас диэн, һэ? Бұның оту хастылар диэн буолар эбиттин. Аха, онно бу хас турар, онно ол Түһүттээх хойуу хаастаах эр бэрдэ турар диэн. Тереһалҕый.
Жара иккис нөвердэх командаға дәреманна болғойын көрөрбүт. Бу корсун бар, киниге бар. Аха, сахалыы тыллар. Онно ол ким олороруй ол? Суруйааччы диэн аха саамай сэ вытыспыттыһан бэлэхтиэххэйин сырдар түгэнэ кэпиэттээтлиигин Тереманнагин имэдэ хамаандаҕа болҕомто экраҥҥа тэрээһэйтэн көрөбүт Аха, ыһыах тутатына эппиэттээтилэр. Ол курдук биһиэхэ манна көстөр бу э, ыһыах маанылаах аһа, бу чэчир дии. Уонна ол салама ыйанан турар. Ытыспыт тыаһын бэлэхтиибит. Төлө халҕыы иккис нүөмэрдээх хамаандаҕа. Тол көстөрү биһиэхэ. Аха, сылаас, тудатына эппиэт биэрдилэр, сылаас, ол курдук күн сылааһа, бу итии чай иһэ олорор дии, аха, онол оһох сылааһа кэлэр буллаа дии. Терэ, халҕыы баран иһэбит. Аха, нэрэ, манныкки неверда хамаанда толкуйдуур.

Тэрээккэ снепердэх хамаанда эппиэттиир. Таҥха саамай сээп дьэрэ. Төрдө сатааппыт номнуо түмүктэннэ. Ол курдук тэн-тэҥҥэ биэс-биэскэ баал ыллылар биһи хамаандаларбыт. Бэйэбээтин ытыс кыттыһын Мактаан көмүһүн уонна тутатына бэһис этаппытыгар киирэбит. Үгэс диэн нууччалыктар традиция ага тутатына эппиэттээтилэр эһигиттэн ыйытабын олененок сахалыыта олененок ага боростуйдук тугут самый сэп ага дисмотрем бэлэхтиигин повод диэн сахалыыта повод Повар, төлөбүөскэ тирэҕэҕин биир, икки повар, үс саамай сөп сылтах, аһа, эһигиттэн ыйытабын, ведро, солуур, аһа, саамай сөп уонна эһигиттэн ыйытабын, ньилбэк диэн тугуй? Аһа. Чара Ньирбэк дьэ тугуй? Чара Билбэкиттэн аһаа эһиэхэ көтөн тиийэн кэлэр эһиэхэ эппиэт баардым бэскэ тиэрэ аҕабын биир икки үс төрт биэс чара предплечье диэтигиттэн

Ньирбэк диэн кален эбит һэ. Аһаа, аһаа. Тэрэ бу курдук бэһис этаппыт түмүктэннэ уонна тоҕус баалы биһиэхэ иккис нүмердээх хамаандаланна аҕыс баалы маҥнайгы нүмердээх хамаандаллаа. Ытыска тыһан дээбэ сэрбэлэхтиибит уонна уопсай түмүгүнэн маҥнайгы нүмердээх хамаанда иккис миэстэ буолла. аҕайын баалдан хотторун биэрдэ маннайгы дьэбэрдэх хамаандаҕа тустаран бэлэхтиэххэйин чөл ол курдук биһиги бүгүнгэ онньубутугар иккис төгүлүн ыытыллар туругур интеллектуальнай онньууга биһэ кэлэн ыалдьыттаабыт дьоммутугар сэргэбитигэр ытыспыт тыһын бэлэхтээккэ биһиэххэйин онна Иккис нүөдэ хамаанданы өссө кискэҕирлэхигиннэр отут үс баалы ыланнар бүгүн кыайыылаах буолан таҕыстылар. Аһаа, маныгы нүөрдээх хамаанда төһө даҕаны аҕыйахтарын иһин кэкке биричиининэн биир киһилэри кэлбэтэ тыҥааһыннаах кирсигэ сүрдээх диэн үчүгдүк кирсилэринэ сүрбэ хэттэ баалы ыланнар бүгүн бу студияҕа Ээ, маҥнайгы нүөмэрдээх хамаанда бүгүн сүүрбэ сэттэ баалы ыллылар уонна үрдээх аҕыйах баалынан бу иккис нүөмэрдээх хамаанда хотторон хааллылар. Ол да буоллар хомойбоппут. Бүгүн кэлэн ыалдьыттаабыт дьоммутугар биһиги подарочный сертификат бэлэхтиибит в кино. Айыллаан сынньалаҥ киинин кинотеатрыттан барыгытыгар маннык бэлэх уунарбын көнүллэн аныгы сонньууга кулун тутарга көрсүөххэ дылы